Carê din merheba temaşevanên hêja û delal. Em bi çîrokek din li himberî we ne. Çîroka me yê îro Bexçê Babîlê. Ge em yekemser ji tirkî vegerînin dibê Asma Bahçelerî wek em bê divê em bêjin Rezê Babîlê yan Bexçê Dêlîya. Lê em ji îngilîzî vegerînin dibê The Hanging Gardens of Babylon. Bexçê daliqandî an bexçê bi cîgî ve hatiye daliqandin dibê vegerînin lê belê em nebêjin raz em nebêjin bexçê daliqandî em tenê bêjin bexçê Babîlê. Ev gotin ji ku tê, çîroka wê ji ku dest pê dike? Werin em hev re şîrove bikin ev mesela gi xewn û xeyal, mîtolojî, arkeolojî, dîrok û rastiya Rojhilata Navîn di nav xwe de dihezizîne, dihifizîne bê çi ye em pev re şîrove bikin. Ji bo em fêm bikin Baxçeyê Babîlê gotina Baxçeyê Babîlê û dewlemendî ew tiştê gelkî xweş ji ku tê em fêm bikin divê ez we bibim du hezar û heft sed sal berê rohilata navîn Mezopotamya û Bakurê Kurdistanê. Li Mezopotamya ji xwe wek hûn zanin li Bakurê wê li nîvê û Bakurê Mezerpota Asûrî bi ser ketîne, keyatiya gelkî mezin, împaratorîya gelkî mezin çêkirine. û wexta hesp ji wan lazim dibin, wexta hewce dibin, wexta em bêjin bafûn, paxir an tûtya ji war lazim dibin berê û hesp ji war lazim dibin berê xwe din Bakurê Kurdistanê herema Wanê û Serheda. Li van dera naîrî an ûr û adrî hene. Ji xwe re dibêjin Naîrê an Ûrû Adrî sî û sê eşîr in. Asûrî her derin bi yekem yek wan eşîr re têk vedibin û baca xwe didin hev, hespê xwe didin hev vedigerin welatê xwe. Yanî Naîrî bê çare mane ku bibin yek ji ber ku gotina mezinê me divê wan jî anî babîra xwe ku hûn nebin yek û nê herin yek bi yek. Naîrî ji wilo têk vediçûn lê belê demek kin de xwe dane hev, sî û sê eşîr bûn yek û li himberî Asûrîya bûn hêzek mezin. Wexta hêzek mezin nîşanê Asûriya dan, Asûrî nema karî bûn herin Bakurê Kurdistanê wan curma xweş wan bistînin, hespê xweş wan bistînin, piçekî çavkanî ya wan qut bûn. Berê xwe dan ku berê xwe dan pişta Zagrosa. Li pişta Zagrosa çar pênc begê meda hebûn. Van begana çi dikirin bazirganîya û rêya bazirganîyê destê xwe de digirtin, pir dewlemend bûn û her yek serbixwe bû. Ew jî yek bi yek li aliyê xwe li herêma xwe hukmê xwe dikirin lê belê Asûrî împaratoriyek gelkî mezin bû êrişî wan dike. Yek, du, do, sê, çar bi çend sala hem curma xwe distîne ji van begê me de û hem hespa ji wan distîne. Siyaksares keyayek gelekî bi karîzma ye, gelekî bi nav û deng e, mezinek meda ye, rehma Xwedê hezar carî lê be em bêjin, van begê meda giştika Di bin siya xwe de dide hev, carna jî di gotina de navê wî Siya Reş derbas dibe, lê em nizanin Siyaxsares e, Siya Reş e, lê gorî înskrîpsiyonê ê kevnar em dibêjin Siyaxsares. Vana li bin hukmê xwe dike yek û li hemberî Asûriya disekine, lê dizane tenê nikaribe Asûriya çi dike berê xwe dide jêrê. Başûrê Mezopotamya li wê derê bajarê Babîlê heye, ew jî keyayek bi serê xwe ye, navbera wan û Asûriya jî ne pir xweş e. Diçe ba keyayên Babîlê Nabopolozar. Bana bi Polozar dibe werin bibin yek, em a Sûriya têk vebibin, dûvre ne ez îşê xweş te bînim ne tu îşê xweş me bîn û ji bo baweriya me pevre we re jî em bibin merivê hev. Kurê te heye Nabûkadnazer, keça min heye Amîtes, werin bibin merivê hev, ez keça xwe bidim kurê te, beraw pevre bizewicin, zewacek polîtîk em çê bikin, em xurt bibin û mêrişî wan bikin. Ev zewac pêk tê, Amîtes dibe bûka Babîlî ya berê xwe de, Babîlê dibe hemjiyana Nabûkadnezer. Nabûkadnezer jî karakterek enteresan e, rojekê em karin li ser wî biaxivin. Em zêde dirêj nekin û serê we nêşînin, Babîl û Med dibin yek, berê Îsa, berî Zayînê şeş sed û duwazdeh de êrişî Asûrê dikin, paytexta Asûriya, Asûra têk vedibin. Di dîroka cîhanê sosyopolîtîk û ekonomîk de, ji kijan alî hûn bifikirin, demek xilas dibe û demek nû dest pê dike. Yanî hezar û du sed, hezar û çar sed sal hebûnek mezin li mezra botan, wulaxa Kurdistanê têk vedere xilas dibe. Ev jî ji alîkî din dibe bingeha çîroka Newroza me Kurda. Li gor gerek gotinê mîtolojiya Newrozê de di kurdî de Bawer dikin ku em şeş sed û duwazdeh de diheq têk ve dibin û em ser bi xwe dibin. Çîroka asûriya û têkveçûna wan bi Newrozê ve tê girêdan. Ev jî meselek dine mere kare nîqaş bike lê bizanibin şeş sed û duwazdeh muhîmi yanî girîngiya wê, hebûna wê ji vê şerê di navbera meda û asûriya de tê û ji ber ku me wan têk vebirî em dibêhnin me ji ber ku kalanê me ne me dî Têk vedibe. Em zêde dirêj nekin. Ev aliyê polîtîk bû. Îja tekîliya vê meseleyê û bexçeyê Babîlê çi ye? Hûn karin wê pirsin, ez wê dîsa dibim wê zewaca me yî polîtîk û siyasî. Amîtes tê dibe bûka Babîliya lê belê deşta Mezopotamya ne weke çiyayê Zagrosê ye. Ev metika me yî delal, xwişka me yî hêja, jina kurd bêriya mala xwe dike. bêriya bêhna Çiyayê Zagrosê dike û dawa axa welat axa Bab û Kalyanê xwe ji hevalê xwe Nabûkadnazer dike. Nabûkadnazer çi dike? Çi nebat hebe li Çiyayê Zagrosê tuxum û şitila tîne? Li dora qesra xwe yî mezin dîwarê bilind ava dike û ji qata pêkhatî baxçekî çê dike ne serî heye ne dawî. Di şiklê mînîyatûra Çiyayê Zagrosa têne di nava Babîlê de mezrabota çê dike ku jêr dibêje hezar tamê dinyê li wir in. Yanî gorî çîroka gi di Rohilata Navîn tê zanîn ne baxçê tenê tirî ye. Baxçê tema ye, xwezayê de çi ajal hebin tê de dijîn, çem diherikin, şelale çêkirine, kanî hene û bêjin çi wek xewnikê tiştek ava kirine. Îcar ji vê re jî ji ber ku bûka wan ji aliyê medatê û piştre jî tersa me têk vedibin xwarziyê me Lê têne serê me, jê re dibêjin dem bi dem dibê bexçê persa. Ji wexta dibên bexçê persa, ev gotina bexçeyîk wek xewna û ji derdorê ve nayê dîtin girtiye di nava xwe de, jê re dibêjin Paradaisos, Pardes, çi Tewratê de, çi di Yunanî de, ê bi çawa derbasî erebî bûye, bexçe me gotiye derdor girtiye, bi erebî Ji baxçê girtî re ser wê girtî re an bi tiştekî ser wê hative girtin re jê dibên cenet. Yanî baxçê ser wê girtî. Gotina cin, cenîn, mecnûn giştik ji vê kokê tê. Yanî cenîn çi ye ê gidiskê diya xwe de ye nayê dîtin ser wî ya da ser wê nixumandî ye. Cin kî ye ê gi mere nikare teşbîha wî bêje dişibe çi Di jî hevha teşbîha wê bîne ziman dişibê çi û bi tariyê, bi şevê hatibe veşartin, em jê dibêjin cinêk aqilê wî an aqilê wê hatibe nixumandin, jê de jî dibêjin mecnûn. Ev gotina cennetê, ev gotina paradaisos, paradise, paradise ya da pardes hemiçik ji vê bexçê û hêlîna evîna Nabûkadnezer û metka me keyabanuya meda amît estê. Ev zewacan polîtîk, ev zewacan siyasî û hewceyî ku têkveçûna Asûriya jî bi xwe re tîne, piştî du hezar sal a wek teswîra cennetê di jiyana me de cî digire û xuya yekî bi hezar salek din jî wê bê gotin, Çawa berî nuha sê sid çar sid salî di tabloyan de, di wenayan de hatibû neqişandin û xewn û xeyalê me yî cinetê temsîl dikir Baxçeyê Babîlê, bera bê zanîn ku îhtîmal heye ku hêlîna evîna Amîtes û Nabûkadnazar jî be. Wek wan dibînin çi dem, çi hebûn, çi bûyer di dema xwe û dema piştî xwe bi hezar salî de kare gelek şikil û fitrata biguhere. Her tişt di dema xwe de rast dikare bê şîrovekirin, di dema xwe de rast dikare bê fêmkirin. Piştî çend sed salî ev çîrokê gi îroj werdibêjim karin bibin çîrok an jî hewceyê gelek din û kare gorî wan hewceyê wî gelî û wê civakê û wê çandê guhertinê gelek mezin jî nav xwe de bihebînin. Heta bernamek din bimînin di xêr û xweşiyê de. Dem baş.